Iya, oha tabi peninga semua. Au sekali dagi kita begulai enggau aku agi Gingo. Laban munyi engku aku, aku deka datai bahu. Nusi ke kita reti mimpi meda ulal. Enti iya ke dulu nya aku udah nusi reti mimpi kena manah. Tang ke sekali tu chau aku nusi reti mimpi. Manah enti kitai meda ulal. Taja pia enda semua iya peninga. Enda semua iya ngam munyi ke ditusi aku tu legai. Laban nya nitihka mimpi kitai empu. Ahap ke enda munyi ku aku nya ni ku kitai. Aku datai semina ngunsika kitai aja. Nadai ke nya nyadi ke penanggul enti enda aham. Au cuk. Enti kita kala bemimpi kena pantuk ulal. Tu meh mimpi ke chukup iya badas. Chukup badas enti kita empai belaki ti empai bini. Laban mimpi nya mengayuhka kitai deka bulih tawing. Enti kita udah bisi tawing udah bisi bini, nya ngayuh kia ukai nambah siko ucho awa niang saho. Enti kita udah bisi bini bisi laki, mimpi nya ngayuhka seduai deka idup senang lantang baka aku enggau ini kita ini Gingau. Au aku kala mimpi bekenya suba ucha wa kala aku. Asai aku maya nya aku dikumbai orang bujang telentang tang suba ucha. Manah manah mimpi enti pantua ulal. Udah aku mimpi nya suba, ta dua iko indu daha mai jadi. Asai ka aku ngempu dunya nemu kita ucha. Ah kai dai. Ukai bula-bula cita amat ake ucau-ucau. Au taja mimpi dipantu ulal baka ke naku ke kitai peninga. Tang nya meh mimpi ke manah. Au taja aku kala nusi ke kita mimpi meda ulal bisi kena manah. Tang bisi mega manah ucau. Bisi manah mimpi nya. Au dia kitai enti bemimpi menda ular, dia kitai deka bulih utai, deka bulih rezeki pia munyi ko Hang. Enda semua ia jai magang ucho, enda semua mega mimpi nya manah magang enti kitai memimpi meda ular. Laban mimpi siko-siko nang sigi enda sama, taja baka ke sama didinga. Bisi orang madah, mimpi meda ular besai mai mimpi ke manah mega uchu. Ba munyi ku aku, nitihka mimpi kitai empu. Ko orang kala nusi mimpi madah ngagai aku. Ko iya, enti kitai mimpi meda ular besai. Nya ke tanda kitai deka bulih untung besai. Mimpi ula tama ngagai rumah mega uchu. Enda semua iya nya mimpi kena manah. Bisi meh pemanah iya. Iya nya mimpi ba ke nya. Madah kitai deka bisi orang deka datai ngagai bilik kitai. Mimpi nya meh madahka kitai, ngambika kitai nyediaka dihi empu nya meh orang ke ka datai ngagai bilik kitai nya. Au nitihka mimpi kitai dini nya empu ninga. Kekadang iya ngayu ke utai ke manah, kekadang mega ngayu ke utai ke enda manah. Au bisi mega aku ngunsi ke kita mimpi kena manah enti meda ulah mayuh. Tang bisi mega pemanah iya kenu ke orang uchu. Iya nya enti kitai bemimpi meda ulah mayuh nya tanda kitai deka panjai umur. Au enti aku bulih mimpi baka nya amat gaga aku uchu. Kada enda mai makai selamat aku. Aku ka ku ucok. Sabar angai panjai umur enda pia ok kita ucok. Au mimpi meda ular mayuh nya tadi. Iya mega madih kitai di ucok. Ngambi ka kitai nerima nama utai ke bisi kitai diatu. Pia mega mimpi nya madih kitai ngambi ka kitai semampai ngatur ka diri empu enggau manah. Au kala kini kita ninga mimpi nangka ulal tu mega mimpi ke chukup manah. Enti kitai bulih mimpi ke beketu dia mimpi nya madah kitai deka bulih utai engka iya ngayu kitai bulih reta meh kini uchaw tang taja pia nak semua iya manah uchaw. Laban mimpi mega bisi iya manah, bisi iya enda manah. Taja aku ngumbai mimpi nya manah tadi, ti kitai nuju kia ngagai utai kena manah iya deka enda manah. Baka enti nyema mimpi nya ila ngayuh kitai bulih duit bulih harta, enti kitai ngembuan ati kena manah ati kena lurus, dia iya ulih nyadi kena manah. Anang enda bejimat mega uchaw laban semua mimpi nya enda semua iya manah laban iya mega nitih ka ati kitai empu. Au ka siti tu mega uchaw iya nya sebaka mimpi aku agi bujang tentang suba nya uchaw Iya nya aku kala mimpi digagai ular. Ukai aku ngagai ular, ular nya ngagai aku chau. Manah mimpi tu chau. Manah udu ngagai kitai ke agi bujang enda ha. Aku chau, sepengudah aku mimpi nya maku jadi enggau ini kita nya. Ini kita nya nama kedihi ngagai aku suba. Tang ti kitai mimpi ngagai ular pelaba ke aku chau. Kada enda kitai nama kediri ngagai Wei Enau. Au nadai ke nya ngawa uchu, nadai ke nya salah. Puhang bisi meh ngugi. Au mimpi munuh ulal, tu mega mimpi ke manah. Mimpi baka tau madah kitai ulih ngalah ke munsuh kitai. Mimpi tau mega madah kitai ngambi kena sumbung enggau orang. Iya mega madah kitai ngambi natau jai enggau orang ke nenggai meda kitai. Au ba ditu mega uchu aku nusi ke kita duai ti mimpi kena manah au. Laban enda ingat ditusika aku ditu. Enda ingat dia bai aku. Ba siti nyin sehari nya. Nyadi mimpi enti kitai meda ular nya bisi kaki. Tu mimpi kena manah uco. Mayuh a madah ko mimpi tu enda manah. Ukai semina aku aja madah enda manah. Enti kitai mimpi begeto dia mimpi nya madah kitai bisi munsuh ti kuat. Munsuh te kehing, munsuh te bama mak ka ngelaban kitai. Munsuh ku aku nya tadi bisi uhang nang amat kering nang bisi orang ke ka ngelaban kitai. Au enggau siti tu mega uchu. Tau mega mimpi kena manah. Ti kitai mimpi meda uhang munu hal. Tu mega mimpi kena manah. Mimpi ti kitai meda uhang munu hal dia mimpi nya madah kitai bisi bakih, bisi bala kini tauka uhang enggau kitai begulai. Deka ngemediska kitai. Engka iya ka memediska ati kitai kini uchaw. Mayom utai deka nyadi ba kitai ti kitai bulih mimpi nya. Au nya meh naka ati mimpi ulal ke ulih dikunsi aku ngagai kita uchaw semua. Munyi ku aku enda semua mimpi jai enda semua iya mega mimpi nya manah. Nitih ke mimpi kitai empu. Mimpi tu iya madahka kitai dau chau. Madahka kitai bisi utai deka nyadi ngagai kitai tauka kitai sebilik. Au ngahapka mimpi meda ular nya tadi uchau bisi beguna meh ngagai kita. Ahapka enda nya ni ku kita au. Aku mega anang ngasuh kita kelalu ahap. Laban tu semina mimpi. Laban mimpi tu iya nemu lurus, iya mega nemu enda lurus. Au nyajaka sekali tu peninga semua ngarapka kitai begulai baru betemu baru enggau aku aki Gihingo. Nadai salah tau like share sereta komen kita ba baruh. Anang enda ingat tekan meh subcribe. lalu tingkirka mega luching dia uchoka siaka aku. Au mupuk dulu aku, nadai jaku bukai agi semina mehei terima kasih akai angat amat ka luput aku tu. Aku, Aki Gingau madah kedihei mupuk dulu bye bye terima kasih. Ohh.